Helo bawb a chroeso nôl i Taro gyda ni a wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad o'r wythnos sy'n dechrau'r tair ar hugen o fawrth 2026 a ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd i gael sialens o'r wythnos a ni'n mynd i gael gair bach o gyngor wrth ysbryd i orffen yr wythnos. Croeso mewn ysbryd. Gewn ni plis ysbryd egni'r wythnos. Egni'r wythnos. Y tair ar hugen o fawrth. O, a mae'r un wedi gwmpa mas. Gymrwn ni'r ddw... O, mae tair yma. Gymrwn ni nhw. Oce, okay, beth sy'n gyda ni de ysbryd? Oce, okay, so'r cerdyn cynta sydd wedi dod mas yw cerdyn cryfder. So bydd angen i chi fod yn gryf wythnos yma, oce? Okay? Mae cryfder yn dod mewn i chi o'r, or rwle wythnos yma. Falle bod rhywbeth chi'n delio da ar y foment sydd angen cryfder, oce? Okay? A beth hwnna'n dod mewn i chi wythnos yma. So, elfen o gryfder. Wedyn mae gyda ni'r saith o ffyn. Nawr mae'r saith o ffyn yn siarad am dal at rhywbeth, am dal ati, oce? Okay? Cadw fynd, dal ati. Cadw diwedd y daith yn eich meddwl a mynd ato fe, okay? mynd ati yw'r yw cerdyn yma. A mae angen i chi gario mlaen, okay? dafal donc fan hyn. Okay? A wedyn i'r trydydd cerdyn yw'r as o gwpane. Nawr mae'r as o gwpane yn gerdyn lyflu, oce? Okay? Mae hwn yn dangos i fi bod lot o gariad yn dymewn i chi wythnos yma. Mae cariad felly newydd yn dymewn i chi wythnos yma, oce? Okay? Achos mae cwpan chi yn, yn gorlawn yr ok o gariad wythnos yma. Mae hwn yn gerdyn lyflu i gael. Felly, i, wedi i rai chi sy'n edrych am gariad newydd, gallu fod cariad newydd yn dod mewn i chi wythnos yma gyda'r cerdyn. Na, ok. Diolch ysbryd. Gewn ni nawr ysbryd sialens yr wythnos. Beth yw sialens yr wythnos, please? Sialens yr wythnos yw'r ymerodres. Nawr, mae'r ymerodres yn egni benywedd, okay? a sy'n os byddwch chi'n dyn menyw neu unrhyw beth arall, okay? mae'r egni mae'n egni benywedd. So mae fe'n egni o greu rhywbeth, mae fe'n egni o cael babi os oes rai o chi yn, yn edrych am gael babi, okay? mae fe'n egni sydd yn edrych ar ôl, sy'n meithrin, okay? dyna'r fath o egni yw hon. A bod hon yn dod lan yn eich sialen chi am yr wythnos, mae hwn yn gweithio fi, mae angen i chi gamu mewn i'r egni yma, okay? Yr egni yma o fod yn grif gyda cerdyn y cryfder fan hyn, ond grif mewn ffordd sydd yn dda i chi, okay? sy'n meithrin eich hunan fan hyn. Oce, dyna'r egni sydd angen i chi fe mewn i'r wythnos yma. A felly bod rhai o chi yn gweld na'n sialens, oce? Felly bod rhai o chi ddim, a dim llawer o hunan hyder neu rhywbeth fel yna, oce? Wel, wythnos yma yna'r byddwch chi... Mae'n sialens i chi yna'r i stepio mewn i hwnna, oce? Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, ysbryd. Dy neges di, beth yw dy neges di, please, am yr wythnos ysbryd, Roby? Oce, okay, neges yr wythnos os ysbryd yw'r pim, yw pimp o gwpane. Mae'r pimp o gwpane yn siarad am alari, oce? Okay? So falle bod chi wedi colli rhywbeth yn eich bywyd, a'r neges ysbryd nawr fan hyn yw i ddechrau delio gyda hwn, ok? Mae angen i chi ddelio gydag unrhyw alar chi wedi cael yn eich bywyd fan hyn, ok? Dyna neges ysbryd, achos beth sy'n rhaid chi gofio, pan i chi'n galaru neu colli rhywbeth, ok? Dyna'r cwpanau mae sydd wedi cwmpo fan hyn, ok? Ond mae dau gwpan fan hyn, yn aros lan. So mae pethau newydd yna i chi, oce? Okay? Mae pethau newydd yna i chi. So os dim angen i chi alaru cymaint nawr wythnos yma. Fi'n teimlo fan hyn, ie, chi wedi bod, felly bod rhaid chi wedi bod trwy ddoctor calon. Mae rhaid chi dimlo'r galaru, oce? Okay? Ond mae hefyd rhaid chi adael hwnna i fynd. Okay? So dyna neges ysbryd wythnos me. Diolch ysbryd. So be fi'n mynd i wneud na? Fi'n mynd i eglurhau y cerdyn yma i weld sy'n ni gael neges tyma bach mwy twfwn, oce? Okay? Ond mae'r e- e- egni yma wythnos yma, neu egni positif iawn i chi, oce? Okay? Ond mae rhaid bod chi'n er yn dod â diwedd i'r galaru yma, oce? Okay? Rhaid, gallwn ni... Oce, okay, a mae... Beth i fi gweud fan hyn? Oce. Okay. Rhaid chi orffen y galaru fan hyn, oce? Okay? Fi wedi syni'r cerdyn mewn egni'r wythnos. Egni'r seren yw hwn, oce? Okay? Cerdyn y seren. Nawr, mae'r seren yn siarad am wella, oce? Okay? Ddo dros rhywbeth, delio gyda rhywbeth a dod dros dy fe. Na gwmwys beth o'n i'n gweud fan hyn, oce? Okay? Neges ysbryd, diolch ysbryd. Mae ma angen i chi nawr wythnos yma i really Cymryd amser i wella'ch hunan, fel bod chi ddim yn teimlo fan hyn, fel hyn ragor, oce? Okay? Achos mae'r egni ma, sydd â chi'n dod mewn yn egni positif, positif iawn wythnos yma, oce? Okay? Mi'n teimlo bod wythnos yma yn mynd i helpu chi wella. So falle bod rwy'n newydd yn ymwneud eich bywyd chi, falle bod chi'n teimlo mwy cryf am rhywbeth, oce? Okay? Chi'n cadw fynd ar rhywbeth wythnos yma. A chi'n chi cadw ati, chi'n dal ati, oce? Okay? A ma' hwnna myn' i neud i chi wella o falle'r cyfnod 'ma chi 'di bod yn timlo, oce? So cymrwch yr amser wythnos 'ma. Ma'r cerdyn 'ma hefyd gallu gweud wrth gwrs um, bod chi'n performo, mynd ar lwyfan. Mae fe hefyd gallu gweud bod eich dim- dymuniadau chi yn gallu dod yn wir, oce? Chi 'di hala dymuniad i'r bydysawd, i Duw, beth bynnag chi'n credu ynddo, a ma' nhw'n clywed eich dymuniadau chi, oce? Mae hwn, mae'r cedyn mae'n gallu gweud na hefyd. So falle bod chi wedi hala neges mas i'r bydysau wedi ofyn am rhywbeth a... Waw, a fi just... Fi'n neud o'n weithiau, dwi. Edrych ar wylod y dec, oce. Okay. Os bydden ni'n neud darlleniau personol, chi bydden ni yn edrych ar gwylod y dec. Fi di edrych ar gwylod y dec nawr. Oh, waw, waw, waw. OK. Ysbryd yn bod yn glir wythnos me, bwys, reit. Yr as o gwpane eto fan hyn, OK, gwylod y dec, a marchog y cwpane fan hyn, OK. Marchog o gwpane yn dod â cariad newydd mewn i chi. Rhywun golygus, rhywun sy'n mynd i um, fod yn hyfryd gyda chi, OK. Rhywun sy'n mynd i roi cymaint i chi, a maen nhw'n mynd i fod moyn symud ti'n mynd bach yn gyflym, oce, okay, achos mae'r marchog yn symud yn gyflym, ond maen nhw'n berson really, really lyflu i chi. A mae ma cymaint o gariad mynd hyn, os ydych chi'n edrych am gariad bwys wythnos mewn wythnos da i chi, oce? Okay? Diolch Esbryd, gallwn ni eglu'r hair ymerodres. Eglu'r hair ymerodres, please. Pwys, mae hwn yn really lyflu. Sialens, mae'n dod lan o dan sialens, oce. Okay. Os allwch chi gamu mewn i egni yr ymerodres fan hyn, oce. Okay. Yr egni cryf yma, egni benywedd yma. Allwch chi ddod mas o wythnos yma, bwys? A cariad lyflu. Mae hwn yn gariad wythnos yma, oce. Okay. Mae fe'n gariad lyflu i chi. Drechwch ar hwn, oce. Okay. Dyna'r cariad tili bywyd perffaith, deg o gwpane, oce? Cerdyn lyfli, lyfli, lyfli, na'r cerdyn chi moyn mewn darlleniad os ych chi'n cael darlleniad, oce? Achos mae fe'n gweithio fi bod eich bywyd chi yn mynd i fod yn llawn, llawn posibilrwydd, llawn cariad, popeth, oce? Diolch, ysbryd. OK, a ni wedi cael cerdyn yn y byd fan hyn. OK, yn dy mas gyda'r cerdyn galari yma. So mae hwn yn gweithio fi bod y cilch galari nawr mynd i ddod i ddiwedd gyda chi, OK? Mae'ch cilch chi o galari yn dod i ben nawr. Mae'r mae mae penod mae'ch bywyd chi wedi gorffen, OK? A mae'r galari nawr yn, yn dod i ben a mae'r ddau gwpan mynd hyn Oce, barod i chi i gymryd. A mae'r cilch, mae'r ma ma cilch, mae'r cilch anodd yma yn eich bywyd chi nawr yn rydw i ben, oce, okay? mae fe'n ddiwedd y benod nawr, yn barod i chi ddechrau penod newydd, oce. Okay? Right, fi'n mynd i edrych ar hwn mewn cwpl o wahanol ffyrdd nawr, oce, okay? ond mae cariad yn enfawr yn y darlleniad mae wythnos yma, ok? So os ych chi'n edrych am gariad, mae'n wythnos lyflu i ffindo cariad, ok? Achos mae'r ma, ma, ma as o gwpanau fan hyn wedi dod mas dwywaith da chi, ok? So mae hwnna'n gweud cariad newydd yn dymiwn. Mae'r marchoch hefyd yn gweud cariad newydd yn dymiwn i chi rhywun sy'n lyflu, ok? Rhywun sy'n mynd i sboilo chi, ok? Maen nhw'n mynd i really dangos i emosiynau i chi. Maen nhw'n mynd i fod yn romantis iawn gyda chi, oce? Okay? A os ych chi'n edrych am gariad, byddan nhw'n dymiwn i chi wythnos yma, oce? Okay? So, cadwch eich lliged ar agor. Mae rai chi gadw mlaen edrych, oce? Okay? Daliwch ati os chi'n edrych am rwy'n, a byddwch yn gryf. A byddwch yn gryf i wneud yn siŵr bod y person yma, y, y person i chi moyn, oce? Okay? Person i chi... Um, moyn yn eich bywyd, i wneud eich bywyd yn well, oce? Okay? Pidwch cymryd person mewn sy'n mynd i wneud eich bywyd chi'n wath, oce? Okay? Neu sy'n mynd i ddod â lot o stres i chi, oce? Okay? Os mae chi moyn rhywun fel la, chi moyn rhywun sy'n onest gyda chi, rhywun sydd yn dod â emosiynau iach i chi, oce? Okay? Um, so, newch yn siŵr hwnna wythnos yma. Chi digon cryf i wneud yna, oce? Okay? Mae'r cryfder yno chi wneud yna. A bydd hwnna'n helpu chi wella, wella o pethau chi wedi bod drwyddo yn y, y gorffennol, oce? Okay? Wythnos really, really bositif am gariad. Wedyn, mae angen i chi stepio mewn i egni er yma'r odres yma, oce? Okay? Stepwch mewn i hon nawr. Stym angen i chi Neud eich hunan yn fach ragor, ok? Mae'n rhaid i chi wedi bod yn neud eich hunan yn fa hunain yn fach fan hyn. Ysbryd yn gweithio fi na, ok? Mae angen i chi nawr i stepio mewn i egni mwy o faethrin eich hunan, maethrin eich bywyd fan hyn, ok? Mae hwnna'n neges mawr i chi. A os ych chi'n neud na, mae hwn yn sefyll i chi, boes. Ok? Mae hwn yn sefyll i chi. Mae fe'n aros amdano chi. Oce? Cerdyn, mae tili, bod yn hapus, popeth fan hyn, dych chi, oce? Popeth fan hyn, o dan yr enfys brydferth. Oce? Ond mae rhaid i chi fod, mae rhaid i chi fod yn gryf a mae rhaid i chi camu mewn i'r egni mae o faethrin eich hunan. Drychwch ar ôl eich hunan nawr, oce? Okay? Dyna neges ysbryd. A wedyn bydd yr cylch ma' chi 'di bod drwyddo o alaru yn dod i ben, oce? Ma' pethe lyfli lyfli yn aros amdanoch chi. So os 'ych chi'n edrych am gariad wythnos 'ma, dyna'ch neges chi, oce? Os chi mewn perthynas yn barod, chi'n rili really gryf yn eich perthynas, oce? Lot lot o gariad gyda chi yn y perthynas, oce? Falle byddwch chi'n mynd mas ar ar ar ddêt gyda'ch partner, oce? ail gynni tân wedyn ni wythnos yma, ok, i wneud â, â cariad. A byddwch chi'n teimlo'n really fresh amdano fe, byddai'n teimlo fe cariad fresh yn dy mewn i chi, ok? A mae'r egni yna yn lyflu, a mae rhaid chi dal ati gyda'ch berthynas er mwyn gwella falle pethau, pethau sydd ddim wedi mynd rhy gret o ddiweddar gyda chi, ok? Ond mae'r egni yma Cariad, cariad mawr yn rhywun miwn i chi fan hyn. OK. Yn eich perthynas, falle bod chi'n edrych am greu teulu, OK? Os chi mewn perthynas. Um, eich sialens chi yw i edrych ar ôl eich hunan nawr, fel eich bod chi gallu um, wneud na. Os rai chi'n edrych am ddom feichiog neu rhywbeth, OK? Drychwch ar ôl eich corff na, drychwch ar ôl eich hunan, neu os daw chi'r partner, drych, drychwch ar ôl eich partner na, fel bod nhw yn yr yn yr iechyd gore i gael babi, ok, os oes rhai chi'n edrych am ddechrau tulu, cerdyn tulu gyda chi fan hyn, ok, mae'r tulu hyn yn bosib, mae'r tulu hyn yn dod, ond plis drychwch ar ôl eich hunain, ok, a gwellwch os nag chi'n nag chi chwaith yn iach, fel eich bod chi gallu tyfu'r tulu yna, ok, a chi wedi bod yn galar, felly bod chi wedi colli rwy'n yn eich bywyd yn, yn ddiweddar, ok, mae'r cilch mae o alaru'n dod i ben, ar felly bod chi wedi colli Felly bod chi wedi trial am fabi, oce, okay, yn y gorffennol a dyw e ddim wedi gweithio mas, oce, okay, neu gwa'n nais i fi weid pethau fel yna, a chi wedi bod, ond mae rai fi weid yn negesion fach, dych chi, oce, okay, gos na beth sy'n dod wrth ysbryd. A falle bod chi wedi galaru lot o'na, oce, okay, ond mae'r cilch mae'n dod i ben yr, a mae pethau newydd yn bosib i chi, oce. Okay. Chi'n mynd i gael y teulu, chi'n mynd i gael y teulu, oce. Okay. Os drechwn ni ar hwn fel gyrfa neu fusnes wedyn ni, daliwch ati yn eich busnes, ok, byddwch yn gryf, byddwch yn gryf ar eich busnes neu'ch gyrfa. Mae lot o gariad gyda chi at eich gyrfa fan hyn, ok, a felly bod rhywun newydd yn dod mewn i helpu chi a i wella pethe yn 'ych busnes neu i wella pethe yn 'ych gyrfa, oce? Ond mae lot o gariad gyda chi at 'ych gyrfa fi'n gweld fan hyn, a um, mae fe'n neud chi dimlo'n gryf, ond mae rhaid chi dal ati. So os oes rhai o chi wedi bod yn brifysgol rhywbeth nawr, nawr chi'n dechrau gyrfa, mae chi, ma, chi mynd i gael lot o gariad at y gyrfa mae chi wedi dywys, oce? Okay? Mae, hwnna, mae fe'n ddewis da i chi wedi wneud o le chi'n mynd, mae neges fyna i rywun, oce? Okay? Os ewch chi we gadewch fi wybod yn y negeseuon isod. Mae rhaid bod chi yn maethrin rhywbeth um, newydd nawr yn eich gyrfa. So mae hwn, mae hwn, mae, mae elfen o, o bethau newydd i gyd trwyddo fan hyn, oce? Okay? A mae fe'n mynd i wneud chi'n hapus, mae fe'n mynd i wneud chi yn hapus yn emosiynol, yn eich hunan, oce, okay, mae fe'n egni lyflu i chi. Mae'r cilch mae o felly pethau ddim wedi gweithio mas yn eich busnes chi neu eich gyrfa chi yn dod nawr i ben, oce, okay, dim angen galaru ragor yno chi, mae'r cilch o alaru yn dod i ben, a'r cilch o, o golli yn dod i, i ben, mae pethau newid nawr, oce. Okay. Um, arian, smof fi'n timlo arian yn y darlleniad mae so fi'n teimlo arian yn yr llynedd mewn gwbl, oce? Okay? Um, os wedyn unrhyw beth, chi jyst yn teimlo yn hapus gyda'ch arian ar y foment, uh, felly bod chi wedi mynd drwy ddim achos ddiled yn y gorffennol am yr cilch na wedi dod i ben, a chi yn sefydlog nawr wedyn ni fan hyn, darlleniad yma, oce? Okay? Iechyd weden ni, chi'n gwella rhywbeth, chi wedi bod yn gryf drwyddo rhywbeth uh, i wneud â'ch iechyd, oce, okay? a chi wedi cadw fynd drwyddo fe, oce? Okay? A mae lot o gariad wedi bod o'ch cwmpas chi tra bod chi'n neud y gwella yma, oce? Okay? Ond chi yn gwella nawr, a chi'n dechrau caru bywyd eto, fi'n teimlo fan hyn i lot o chi, oce? Okay? Mae chi iechyd chi yn gwella, oce? Okay? Mae rhaid chi ddod i pethau mewn lle na'r i wella chi iechyd, oce? yn gyflawn fan hyn, okay? fel bod chi'n gallu mynd nôl i egni, egni teuluol, egni cariad, egni timlo'n rili really dda am fywyd fan hyn. Okay? Chi wedi bod yn galaru rhywbeth achos bod eich iechyd chi ddim yn dda, okay? ddim wedi bod yn dda, mae'r cilch mae'n dod i ben ar, so mae pethau i gyd yn gwella i chi, okay? chi'n mynd i wella, mae rhywbeth mynd i ddigwydd wythnos yma sy'n mynd i helpu chi i wella, Orff a gorffen y cylch o alaru. Oce. Waw, waw, waw. Cerdiau lyflu wythnos mae bwys. Cerdiau lyflu am wythnos. A tri ar hugen o fawrth. Oce. Gewn ni'n ar i orffen cerdyn bych oracl, just neges bych... Ww, i orffen y darlleniad, a dyma fe. Oce. Okay. Beth sy'n gyda ti i ni ysbryd? Oce, okay, a beth sy'n gyda ysbryd? Right. Fi'n gwybod bod chi wedi bod yn cwestiynu hunain yn ddiweddar, a meddwl pyn e bod chi digon da neu digon cryf i wneud beth mae'ch calon chi moyn wneud, oce? Okay? Mae'r neges yma yn dod i'ch atgoffa chi bod chi gallu wneud e. Codwch a cymrwch y cam. Okay? Codwch a cymrwch y cam. A hwn yn Saesneg, fi'n cyfieithu fel fi'n mynd, oce? Okay? Codwch a cymrwch y cam fyna. Waw, waw, waw, oce. Okay. So, os i chi wedi bod yn cwestiynu hunain a meddwl, bod chi ddim digon da. Mae'r neges mae wedi dod trwyddo chi wedi chi mwy na digon da. Okay? Chi'n berson cariadus, chi'n berson sydd yn emosiynol, chi'n berson sy'n dal at pethau. Okay? So, chi'n So mae chi fath o berson sy'n rhoi lan. Os ych chi wedi rhoi lan yn y gorffennol, mae'r cylch na'n dod, dod i ben ar, okay?

achos mae pob peth fach fel ych chi'n neud yn helpu fi gyda'r sianel. Os oes diddordeb gyda chi mewn cael darllenir personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. Joiwch yr wythnos, gadewch neges i fi i wedi siwch chi'n ymlaen wythnos yma, oce? Okay? Joiwch yr wythnos a welai chi yn y darlleniad nesaf.